Matthai Thawngṭha dal hleihnihnak Sabbath kong Cu hnu tlawmpal ah khin Jesuh cu Sabbath ni ah lo kha tan pah in a kal. A zultu hna cu an rawl a ṭam i cucaah fungvui kha an zun i a fang kha an ei. Cucu Farasi mi nih an hmuh hna tikah Jesuh cu an thawh i, Zohhmanh, Sabbath ni ah tuah lo ding timi kha na zultu hna nih an tuah, an ti. Jesuh nih cun David le a mi hna cu an rawl a ṭam tikah khan David nih zeidah a rak tuah ti kha nan rel bal lo maw? Pathian inn chungah pei a lut i changreu thiang cu a ei kha. Kha changreu kha amah nih siseh, a mi hna zong nih siseh, an ei awk a si ṭung lo. Tlangbawi lawnglawng nih pei an ei phung a si kha. Cu pinah Sabbath ni fate tlangbawi hna nih biakinn chungah Sabbath phunglam kha an buar lengmang nain an sual lo timi kha Moses nawlbia chungah nan rel bal lo maw? A ngaingai ti ahcun biakinn nakin a ngan deuhmi pei hika ah hin a um cu. Cathiang nih ka duhmi cu sa in Tuahmi thawinak hi si loin zaangfahnak a si tiah a timi kha a sullam rak hngal u law cu a sual lomi kha sual nan phaw hna hnga lo. Zeicahtiah mi Fapa cu Sabbath cung bawi pei a si cu tiah a ti. Kut a zengmi pa, Jesuh cu hmun dang ah a kal i an pumhnak inn ah khan a lut. Cuka ah cun a kut a zengmi pakhat a rak um. Khika i a ummi hna lakah khan Jesuh cu sualphawt a duhmi an um caah amah cu Sabbath ni ah hin mi damter phung a si. Maw si lo tiah an hal. Jesuh nih annih cu, A bianah ah nan tuu pakhatkhat khor chungah Sabbath ni ah tla sual seh law chuah loin maw nan um ko hnga? A ngaingai ti ahcun mi cu tuu nakin a let tampi na sung deuh. Cucaah Sabbath ni ah hin ṭhatnak cu tuah phung a si ko tiah a ti. Cun mipa lei ah khan a hei i mer i, Na kut kha samh tuah tiah a ti. A samh i khattelei kut bantuk te khan a dam ko. Cun Farasi mi hna cu an kal i Jesuh thah khawhnak ding khua kha an khang. Pathian thimmi sal. Cucu Jesuh nih a theih tikah cuka hmun cun lo diam in a kal i mi tampi nih an zulh. A zawmi vialte kha a damter hna i amah kong kha midang nan chim hna lai lo tiah A thlauh hna. Cuti in a tuah cu Pathian nih Isaiah a kaim, Hika i a ummi hi ka thimmi ka sal a si. Ka dawt i a cung i ka lung a tlingmi a si. Amah cungah cun ka thlarau kha ka chiah lai i miphun vialte hna sinah Bia be ding kha ka thanh hna lai, bia kha ka al len hna lai lo i a au zong a au len lai lo. Dinnak kha teinak ah a phakter hlan tiang a kiakmi phaikung kha i hlang ko in a kiak lai lo i a mit dengmangmi meiinn kha a mit. lailawng, amah cu miphun vialte nih an i bochan lai tiah a timi kha tlinternak caah a si. Jesuh le Beelzebul Cun Jesuh sinah cun mipa pakhat khuachia nih a tuah ruangah a mit a caw i a holh kho lomi kha an ratpi. Jesuh nih cun a rak damter i cucaah a holh kho i khua zong a hmu kho. Mizapi cu an khuaruah a har i hi pa hi David fapa a si sual hnga maw an ti. Sihmanhsehlaw Cu bia cu Farasi mi nih an theih tikah annih tu nih cun hi pa nih khuachia a ṭhawl khawh hna cu an bawipa Beelzebul nih a bawmh caah a si an ti. An lung chung i a ummi ruahnak cu Jesuh nih a hngalh caah annih cu ram pakhat cu a chungah anmah le anmah aa domi bu an um ahcun cu ram cu saupi a hmun kho lai lo. Cun khua pakhatkhat zong a chungah anmah le anmah aa domi bu an um ahcun an dir kho lai lo. Cucaah Satan Pennak chungah hin bu khat le bu khat an i doh ahcun cu Pennak cu aa ṭhen dih cang a si ko caah tuante ah a rawk ko lai. Nannih nih nan ka thawh i khuachia ka ṭhawl khawh hna cu Beelzebul nih ṭhawn ṭhawl khawhnak nawl kha a pek caah a si nan ka ti. Cucu va si seh law nanmah zultu hna kha tah aho nih dah ṭhawl khawhnak kha an pek hna? Nanmah zultu lila hna i nan tuahnak nih pei nan palhnak cu Aan langhter ko hi. Nan timi hi a si lo. Khuachia ṭhawl khawhnak a ka pe tu hi Beelzebul si loin Pathian thlarau a si i cu nih cun Pathian Pennak cu nan sin a phan cang ti kha a langhter. Cu hleiah zeitindah miṭhawngpa inn cu amah kha nan ṭem hmasa lo ah aho nih dah an baoh khawh lai i a thilri cu an lak khawh lai? Keimah a ka ṭanh lomi cu a ka ralmi an si, pumhkhawmh a ka bawm lomi cu ṭhektu an si. Cucaah hihi kan chimh hna, minung hi sualnak zeipaoh an tuahmi le thil ṭhalo a chimmi cu ngaihthiam khawh an si ko lai. Sihmanhsehlaw Thiang Thlarau ralchanh in bia ṭhalo a chimmi cu Tuchan ah siseh, hmailei chan ah siseh ngaihthiam khawh an si lai lo. Mi fapa ralchanh in biaṭhalo a chimmi cu ngaihthiam khawh an si ko lai. Sihmanhsehlaw thiang thlarau ralchanh in bia ṭhalo a chimmi tu cu tuchan ah siseh, hmailei chan ah siseh ngaihthiam khawh an si lai lo. Thingkung le a thei tlai. Thingkung cu a kung na ṭhatter ahcun a thei a ṭha. A kung na chiatter ahcun a thei a chia. Thingkung cu a tlai in hngalh khawh a si. Rul hna zeitindah miṭhalo nan si ahcun nan kaa in biaṭha cu a chuah khawh lai. Kaa nih cun lung chungin a khatmi kha pei a chim cu. Miṭha nih cun thil ṭha Aa khonmi chung khan thil ṭha a chuah hna i miṭhalo nih cun thil ṭhalo aa khonmi chung khan thil ṭhalo a chuah hna. Hihi kan chimh hna, nan kaa in a chuakmi bia, ruah setsai loin nan chimmi bia vialte kha zeicahdah ka ti khan ka rak chim, tiah Biaceih ni ahcun nan ti a hau te lai, zeicahtiah nanmah bia lila in nan luatnak a si lai i nanmah bia lila in sualphawt nan si lai, tiah a ti. Khuaruahharnak tuah an fial. Cu tikah phungbia cawnpiaktu saya tlawmpal hna le Farasi mi tlawmpal hna nih khan An hun thawh i, Saya, khuaruahharnak pakhat in kan tuahpiak law kan duh ko hnga, an ti. Jesuh nih cun a thawh hna i, Tuchan mi hi nan va ṭhalo in Pathian zei ah nan hei rel lo hringhran dah. Khuaruahharnak pakhat in tuah nan ka ti. Ka tuah lai lo. Profet John ah khuaruahharnak dah ti lo kha, kha cu khuaruahharnak zeihmanh ka tuah Kaan tuahpiak hna lai lo. Ngapi chungah Jonah cu nithum le zanthum a um bantuk khan mi fapa zong cu vawlei chungah nithum le zanthum a um ve lai. Biaceih ni ah cun Nineveh khuami hna kha Annih cu Jonah nih phung a chimh hna tikah an sualnak kha an i ngaihchih caah an dir lai i sual an in phawt hna lai. Hihi kan chimh hna, Jonah nakin a ngan deuhmi pei hika hin a um cu: biaceih ni ahcun thlanglei siangpahrang nu kha a dir lai i sual aan phawt hna lai, zeicahtiah anih cu Vanram deng in a ra riangmang i Solomon fimnak kha a hung zoh. Atu hi Solomon nakin a ngan deuhmi hika ah hin a um tiah a ti hna. Thlarau ṭhalo a kir ṭhan. Thlarau ṭhalo pakhat cu minung chungin a chuah tikah ramro car ah khan dinhnak hmun kawl ah a vak lengmang. A hmuh khawh lo caah aa dawh i aa thawh i, ka chuahtakmi ka inn ah khan ka va kir ṭhan tuah lai tiah a ti. Cuticun a va kir ṭhan i inn cu lawng hirhiar tein a rak um i thiang tein a rak i phiah kha a hmuh. Cu tikah a kal ṭhan i amah nakin a chia deuhmi thlarau pasarih kha a va sawm hna i an ra i cuka ah cun an um. A donghnak ahcun cu pa umtuning cu a lannak khan a chia deuh. Cuticun atu chan ṭhanṭhalo umtuning ding hi a si lai tiah a ti. Jesuh nu le a naule hna, Jesuh cu mizapi sinah bia a chim lengmang lioah khan A nu le a naule kha an ra, lengah khan an dir i chawnh kan duh tiah an ti. Cuka i a ummi aho nih dek na nu le na naule le cu lengah an dir ko i chawnh an in duh tiah a hei chimh. Jesuh nih cun, Ahodah ka nu cu a si? Ahodah ka naule cu an si? tiah a leh i a zultu kha a hei sawh hna i, Zohhmanh u, hi hna hi ka nu le ka naule cu an si. Vancung in a ummi ka Pa nih tuah hna seh ti a duhmi a tuahmi paoh cu ka naule, ka farle, ka nu an si ko tiah a ti.